Ia, yndi. So d- dwi'n mynd i ofyn i Claire ŵan, wyt ti'n dwi 'di ti 'di bod yn ddistaw yn y yn y cefndir Claire. O's 'na unryw gwestiyne wedi dod i fewn o gwbwl yym allen ni a- ddechre meddwl am ateb nhw? Wel, oes, mae gennym ni cwestiynau sydd wedi dod i fewn trwy e-bost. Mae pawb ar y live stream yn swil ofnadwy bore 'ma. Dwi wedi synnu ond ma' 'na pobol yn granda arnon ni ac yym 'dan ni 'di ca'l neges gan Glenda a dwi'n meddwl bo' Glenda yn athrawes a ma' hi 'di gofyn ydi o'n bosib ca'l recording o'r yym trafodaeth yma i i gyrru i'r ysgolion so dwi'n meddwl bo' hynna yn rwbath werth chweil so nawn ni drio yym cyfro rhai o'r cwestiynau yma. So, mae yna cwestiwn wedi dod i fewn yn gofyn faint oed oes rhaid i rwy'n fod i i wneud prentisiaeth? Nawn ni jyst atgoffa pawb, dwi'n meddwl, os mae hynna'n bosib. Ie, yndi. Dw- Dwi'n meddwl, um, mae, mae prentisiaeth yn gored, uh, dwi'n meddwl bod mi, fydd, mi fyddwn ni'n gweld wwan mwy o bwyslais ar gyfleoedd i bobl ifanc sydd eisiau mynd i fewn i'r byd gwaith a mi- dw- dwi'n meddwl y byddwn ni'n blaenoriaethu y pobl ifanc hynny sydd eisiau gwneud y cam cynta' yne o'r ysgol i fewn i brentisiaeth. So mi allith rwy'n gychwyn ar brentisiaeth yn 16 oed mewn rhan fwyaf, swn i'n deud, o'r meysydd prentisiaeth sydd ar gael. Mae yna rei ffrydiau a sectorau a lefelau lle mae gofyn i rwy'n fod yn hun, oherwydd mae prentisiaeth gan bod o'n ddibynnol ar um, dysgu sgiliau yn ymwneud efo gwaith ac ar ddangos bod chi'n gallu gwneud sgil yn y gweithle fel tai. Mae o'n dibynnu bod chi yn y swydd iawn i allu arddangos y sgiliau yna. So mae yna rei lefelau wrach mae disgwyl i rwy'n fod yn hun. A dwi'n gwybod mae Enid wedi sôn a dwi'n meddwl bod Glenda wedi sôn am rei lefelau lle mae gofyn i bobl fod yn 18 oed um, cyn y ganw gychwyn ar brentisiaeth ar y lefel yna. Ac wrach os di rwy'n yn dymuno gwneud prentisiaeth gradd, wel fwrach fydden nhw'n aros yn yr ysgol neu, neu dod i'r coleg i wneud lefel A a wedyn dewis yn ôl 18 ar y dewis nesaf yna, felly da bod gennyn nhw gyflogwr. Ond mae gennym ni hefyd rai prentisiaid. Mae gen lot o bobl ifanc wrach yn dymuno gwneud y, y cam um, trydyddol nes sef y lefel A cyn bod nhw'n meithri, mentro i, i fyd prentisiaeth. A mae hynny'n, da ni'n gweld hynny wrach mewn sectorau fath o peirianneg a phethau fel hyn. So, dwi'n mwyn gwybod os oes rhywun arall eisiau ychwanegu at hynna, yn enwedig efo iechyd a gofal wrach, o pam fod y sectorau yna yn 18 a nid. So, ti'n licio dweud? Yym, da ni'n edrych ar um, unigolion sydd yn 18. Um, y rheswm fwyaf ydy am bod y cartrefi gofal a'r sefydliadau gofal um, ddim yn mynd i gyflogi unigolion ta maen nhw bron iawn yn 18, oherwydd tydyn nhw ddim yn gallu cyfri nhw yn ei rhif staff Yym, ma' staff sydd o dan 18 yn gorfod cael eu cysgodi neu bod nhw'n cysgodi yym staff eraill. Wedyn yn yn y sector yna, tydi'r cyflogwyr ddim yn cyflogi rhai sydd o dan 18. Yym mae o'n tueddu i fod, unwaith maen nhw yn dŵad i fyny 18,
A nes di Louise hefyd ddeud do os oes yna rwy'n yn gweithio mewn maes arlwyo ac ati os dyn nhw mewn sector, os dyn nhw'n gweithio mewn lleoliad penodol maen nhw'n gorfod bod yn hŷn, ia? Os maen nhw, mae'n dibynnu e- efo efo yym coginio mae rei di rei kitchens ddim yn cymryd nhw mlaen tan maen nhw'n 18 yym gan bod nhw'n gweithio fo dipyn o machinery gwahanol lici- wel dim machinery ond ma' ma' 'na jans da efo insurance a petha felly 'dyn nhw'n ma' nhw'n gorfod bod dros 18.
A nes deitha hefyd Glenda yn do sôn efo lefele uwch yn y... Do.
Yr achos um, os maen nhw'n rhoi adborth, maen nhw'n gwachad be mae pawb arall yn neud yn y swydd a monotro gwaith nhw. Rhaid fod nhw'n bod yn cyfforddus i roed adborth yn ôl iddyn nhw, edwedig os maen nhw'n hynna no nhw. yn dechra o neu neud r- rhyw gwaith so jyst profiad 'di o. Ma' neud yn siŵr bo' n'w ma' gynno fo p- yy digon o profiad i roid adborth yn ôl i bobol sydd hyna na nw na neu neud yn rwbath yn rong neu gwatsiad be' ma' nw'n neud so dyna dyna pam dwi'n meddwl ma' nw'n gofyn bod yn cynnar i dechrau'r prentisiaeth. Ond ar un idd sôn yn do Wendy ma yn gofal plant ma nhw'n cael cychwyn yn 16 oed. Mae gen nhw gychwyn ar lefel dau yn 16 oed. A wedyn? A wedyn
jyst fel oedd Glenda yn ddeud, er mwyn mynd symud ymlaen, mae gennym ni gymhwyster newydd wan yn gofal plant, so er, a maen nhw wedi deud yn bendant, mae rhaid nhw fod yn orychwylwyr i wneud lefel 3. So yn amlwg, fel oedd Gwe- Glenda'n deud, 'dyn nhw ddim yn ol- oruchwylio staff eraill pan maen nhw'n dŵad i fewn i'r maes am y tro cyntaf. So nhw'm eis- isio magu'r hyder, magu'r sgil, magu'r profiad er mwyn gallu arwain staff eraill, yym roid cyfarwyddiadau i staff eraill, roid adborth i staff eraill, ac i staff eraill parchu nhw, mae eisiau dipyn bach o oed a profiad i gael parch, does? A wedyn, yy so m- 'dan ni'n disgwyl bod y genod sydd yn wneud gofal plant yn 18 i wneud yr yym lefel 3 ond fel o'n i'n deud yn iechyd a gofal plant a phobl ifanc, achos ni sydd yn neud yr ochr yna o gofal plant, o, o y iechyd a gofal, mae nhw'n disgwyl os ma' nhw'n symud ymlaen i fod yn, be maen nhw'n alw'n advanced practitioner, neu i fod yn rheolwr, mae rhaid nhw fod yn 19 oherwydd natur y fath o ofal a natur y fath o bethau maen nhw'n delio hefo. Ie yym a dwi'n meddwl ma' siŵr bod o wbeth yn debyg i ch- i chdi Lora efo trin gwallt ma' pobol yn ca'l cychwyn yn un deg chwech oed ond os o's 'na swydd efo bach mwy o gyfrifoldeb angen bach o brofiad. Ia ma' nw'n cychwyn efo ni yym tueddol yn syth o'r ysgol yn un deg chwech a ma' nw'n datblygu naturiol ar lefel tri. Yym 'dan ni yn gofyn bo' nw wedi yym bildio ryw fath o c- yy 'dych ch'od y clientelle 'lly yym cyn symud ymlaen i lefel tri a 'dan ni'n pwysleisio hynna munud ma' nw yn cychwyn so bo' nw'n ymwybodol o'no fo o hyd jyst am bo' nw angan y profiad o fedru neud fatha gwasanaeth- gwasanaeth- gwasanaetha' gwahanol a ca'l y clientelle gwahanol. Yym symud ymlaen i lefel pedwar wedyn ma' nw'n tueddu i bod chydig bach hŷn eto jyst er mwyn ca'l profiad yym 'c'os ma' hwnna'n fwy am redag salwch a managerial 'lly ma' o'n specialeisio mwy mewn 'tha skin and scalp conditions so ma'r angan y profiad 'na tu ôl iddyn n'w a yn gallu gweithio'r ochor busnas yno fo neu 'dyn nw'm yn mynd i gallu gneud y cymhwyster 'lly. Ie. So dwi'n meddwl bod i ateb y cwestiwn, mae rhywun yn gallu cychwyn yn syth, gan mae'n rhan fwyaf ei sydd yn 16, ond mae'n e gyfle i rwy'n weithio i fyny trwy'r lefelau a trwy hynny wrach maen nhw'n mynd i fewn ar y lefel yna pan maen nhw wedi cael y profiad a'r gallu a'r sgiliau yna dan ei belt ac e- ebyn yr amser maen nhw'n cyrraedd y lefel penodol gobeithio bod nhw yy wedi cyrraedd yr oedran penodol o, o ran hynny. Yym, dy hynna'n ateb y cwestiwn ti'n meddwl, Claire? Dwi'n meddwl mae hyn, mae hyn, yn deu, yn deu, mae hynna di ateb y cwestiwn. Mae, mae Dwi'n meddwl hefyd, dwi'n gael just ffio iawn. Cei, siwr, Wendy.
Ie, yeah, jyst eisiau dweud hefyd, mae'n eisiau, eisiau ei gofio hefyd, cofn bod gen i bobl sydd yn gwrando, dydy y prentisiaeth ddim jyst i pobl ifanc. Na, chdi.
Byddwn ni'n sôn amdan pobl 16, 17, 18, 19, gan nhw fod yn ei yym tridega, pedwardega, mae hynna mae'n gorad i i bawb rag ofn bo' pobol yn meddwl bo' nhw rhy hen, dydyn nhw ddim yn rhy hen i wneud o. Na, byth rhy hen i ddysgu dim byd. Diolch yn fawr iawn Wendy, mae hynny'n bwynt andros o bwysig. A mae gennym ni lot o brentisiaid sydd yn yn hŷn a wrach ddim wedi cael y cyfle i jyst ennill cymwysterau, 'di mynd syth o waith i waith o'r ysgol wrach a jyst wedi gweithio a wrach bod prentisiaeth yn ffordd iddyn nhw gael cymhwyso a, a tystysgrif i ddangos bod nhw yn gallu gwneud. Dyna di'r sy'n neis amdano cymwysterau sydd o fewn fframwaith prentisiaeth. Mae o'n galluogi hynny. Os gen ti gwestiwn arall, Claire? Oes, wel, mae Glenda wedi dod yn ôl ato ni, a mae Glenda'n gweithio i Gyrfa Cymru. ma' hi yn mentor stem. So Glenda, 'dan ni yn neud Facebook Live pnawn 'ma am ddau, a mi fyddan ni'n cyfro rhai o'r pyncie stem. So os ti'n gallu ymuno adag yna, gwych. Um, Ia, oes. Wnes ti ddeud wrth Glenda hefyd, mi fydd, bo, fydd y recordiad o hwn ar gael, a fyswn ni wrth yn boddau yn rhannu nhw efo ysgolion, fysa, so mae bob un o'r rhain da ni'n neud, a dwi'n meddwl bod ni'n neud tri gyd, dau Gymraeg a un Saesneg, ie? Yy yy dau yn Gymraeg a dau yn Saesneg. Dau yn Saesneg, mae'n ddrwg gynnau. A wedyn, um, a dwi'n yn nhw gyd, so well fi gofio hynna. So, um, um, mae, mi, mi fydd hynna i gyd ar gael i rannu efo ysgolion bydd? Bydd, bydd. Cwell, cwestiwn holl bwysig sydd yn dod i fyny gyda ni bob tro wastad, um, tro ar ôl tro yn um, nosweithiau gorad, ydy y cwestiwn ar sut, sut mae person yn ffeindio cyflogwr. yn eu prentisiaeth efo a cwestiwn sy'n cael ei gofyn lot ydy wneith y coleg ffeindio cyflogwr i ni? So ella bod ella bod ni angen treulio chydig o amser ar ar hynna. Oce.
Wel ia a mae o'n gwestiwn da mewn ffordd achos falle bod um, person ifanc sy'n dod syth o'r ysgol, um, hwn fydd y cam cyntaf nhw i fewn i gyflogaeth o bosib. So mae hyn gwestiwn ofnadwy o berthnasol. So dwi'n meddwl bod o'n, um, nes, nes, dwi'n meddwl bod fi wedi dweud ar ryw bwynt yn y sgwrs, dwi'n meddwl bod o, bod fi unrhyw berson ifanc sydd yn gwybod bod nhw eisiau dysgu yn y ffordd yma, mae syniad da iddyn nhw ddechrau ffeindio um, a gwneud y cysylltiadau yna hefo cyflogwyr, wrach gofyn am brofiad gwaith ac ati, dwi'n gwybod bod hynny'n bach yn anodd yn y cyfnod da ni yn efo wrach, ond wrach bod o'n syniad iddyn nhw feddwl amdani nhw, gael blas o, o weithio yn y maes yna hefyd. Ond mae gyda ni fel grŵp Llandrillo Menai a Business at Llandrillo Menai lot o gysylltiadau efo cyflogwyr yn barod ac mae dyn ni yn cael ceisiadau gen bobl ifanc yn syth o'r ysgol eisiau dod i wneud prentisiaeth a mi ydyn ni yn gallu helpu nhw yn y broses o leo, leoli efo, um, efo cyflogwr. Ond dwi'n gwybod, os yw'r rhywun, os rhywun arall eisiau deud dipyn bach amdan, o chdi sôn o blaen amdan um, y gwaith, da chi'n gallu neud i matcho bobl efo cyflogwr? Sgynna chi Dach chi'n neud rhywbeth fel yn y maes? Dach chi'n gweithio yn y maes? Uh, WPOs, Work Placement Officers, maen nhw'n neud um, pethau, ma, fel arfer maen nhw'n trio uh, neud y dysgwyr o prospective dysgwyr i cael um, cefnogi efo'r efo cwmni. Siarad efo reolwr a gofyn os, os gael nhw profiad mewn gwaith yn y lle nhw. Ond mae gynnyn nhw um, rhyw spreadsheet beth bynnag mae o, mae gynnyn nhw uh, cwmpeni, companies ar yr system yma sy'n dangos, maen nhw'n trio ffeindio'r apprentisiaeth, a mae'r apprentisiaeth tre'n ffeindio gwaith, so maen nhw'n trio matcho nhw i fyny, os, os mae hynna'n digwydd. Fel arfer, maen nhw'n trio encourage nhw i, i mynd i mewn i'r gwaith lle i gofyn am gwaith cos ma' hynny yn yn yn dal y confidence i n'w hyderus i n'w bildio hynny i fyny. Ond ma' 'na ma' 'na matching service a hefyd 'dan ni'n siarad efo bobol allan yn yn gwaith a ma' 'na rei mam neu dad yn gofyn iddyn ni sut 'dan ni'n neud o wedyn 'dan ni'n gyrru e-bost i'r i'r coleg i'r adran ma' nhw'n isio bod mewn a gofyn ffordd na da ni'n neud o hefyd. Ia. Mewn so, sgwrs. A, a dwi'n meddwl, dwi'n meddwl bod o, os ydy'r person ifanc ei hun yn, yn gwneud y, y cyswllt cyntaf yna hefo cyflogwr, mae yn dangos bod y person yn e'n cyn a bod nhw'n awyddus i fod yn gweithio a dwi'n meddwl Er bod o'n yy yn anodd 'w'rach jyst cymryd y cam cynta 'na i neud, mae o yn rwbeth, mae'n sgil bywyd ofnadwy o o bwysig i'w feithrin. A 'swn i'n cynghori unryw berson ifanc i fod yn yy yn cychwyn efo hynna os 'dyn nhw o o ddifri am fynd i chwilio am waith. Ond dwi'n gwbod bod Gyrfa Cymru hefyd hefo y gwasanaeth be' ma' nw'n galw yn um, apprenticeship matching service, lle, mm. lle dyn ni'n hysbys, lle mae cyflogwyr yn hysbysebu swyddi sydd ar gael i brentisied. So mi fydda'r unrhyw berson ifanc edrych ar y gwasanaeth hwnnw, os dyn nhw'n chwilio am gyflogwr. Um, a fel ni'n dweud, os dyn nhw'n cysylltu gyda ni, mi newn ni'n gorau i drio ffindio o'n o hynny, da ni'n wybod am gyflogwyr sy'n chwilio am brentisiaid a dyn, da, ni, da ni'n gwneud y gorau. So does dim rhaid, ag, a, a mae yna lot o um, uh, lwybrau prentisiaeth maen nhw wrach yn gallu dod i'r coleg am gyfnod byr beth bynnag i wneud chydig o'r cymhwyster tra maen nhw'n chwilio amdan um, uh, cyflogwr uh, addas. A weithiau mae cyflogwyr yn dod ata ni i ofyn pwy sgynna ni ar yn cyrsiau ni yn y coleg hefyd. So mae mae'n mae gweithio mewn amryw o ffyrdd. A dwi'n meddwl, um, fel dweud, mi, mi ellith um, rwy'n fod yn hyfforddi ar elfennau gan ddibynnu ar y brentisiaeth, elfennau o'r brentisiaeth hynny

Newyddion, mae rhaid bod rhywbeth di digwydd. Mae rhaid bod rhywbeth di digwydd, reit. Um, dyla ni sôn am dan, um, am dan uh, anghenion uh, ychwanegol ella, os pa um, cefnogaeth, mae hynna'n cwestiwn sydd yn cael ei gofyn lot. Dydwch, os, um, os oes na myfyriwr uh, sydd yn dyslexic er enghraifft, sut mae'r coleg yn gallu cefnogi nhw trwy prentisiaeth?
Ok, wel dwi'n meddwl bod, um, mae hwn, mae eto yn cwestiwn ofnadwy bwysig, a dwi'n meddwl bod ymwybyddiaeth ni rwan o gyflyrau wrach sydd yn, yn unig yn anodd i bobl ddysgu mewn ffurfau traddodiadol, fatha lot o sgwennu ac aroliadau, felly dyn ni yn deall yn well amdan gyflyrau felly. Ond wrth gwrs, mae prentisiaeth um, yn agored i unrhyw un sy'n dysgu mewn gwahanol ffyrdd, a 'dyn ni'n addasu y yr y y dysgu drw brentisieth i siwtio y person ynny. Wan ma' 'na lot... 'Dyn ni yn cefnogi prentisiaid mewn lot o wahanol ffyrdd a dwi'n meddwl falle gellith bob un o'r o- ohonoch chi ar y sgrin ddeud yn well na fi yy o enghreifftie o gefnogaeth 'dyn ni'n roid i ddysgwyr sydd 'w'rach hefo anghenion um, ychwanegol i beth sy'n rhywbeth fatha dyslexia neu um, spectrum autistic neu, neu rhywbeth fel yna. Bod ne, pa, os allwch chi rwy'n ddeud pa gefnogaeth fysa ni'n rhoi mewn achos fel yna? Um, Wel, na i gychwyn, Christine, mond i sôn um, sut fysa ni'n cychwyn. Pa mae dysgwyr yn dod ata ni ac yn cael eu cyfweld, da ni yn trafod yym be di anghenion yr unigolyn a ma' 'na drafodaeth yn digwydd fel bo' ni yn ymwybodol ac yn medru gneud darpariaeth yy i'r unigolyn yna. Wedyn yym ma'r unigolyn yn gwneud yr asesiad west fel bo' ni'n gweld be di y lefel mewn yym mewn rhif a mewn gwaith ysgrifenedig ac o hwnna 'dan ni'n gallu symud ymlaen wedyn achos mae'n dibynnu'n union ar y maes rhaglen, achos yn gofal, um, oherwydd y cymwysterau newydd sy'n dod wan, mae um, y dysgwyr gofal yn gorfod um, eistedd asesiadau, a wedyn efallai bod hynny'n golygu bod nhw'n mynd i gael mwy o amser i wneud yr asesiad, efallai bod yna bethau fel reading pens ar gael iddyn nhw, um, felly trafod yy hefo'r dysgwr, a ni- nid yn unig trafod ar y cychwyn ond ma' hon yn drafodaeth sy'n mynd ymlaen yym ym mhob cyfarfod i wneud yn siŵr bo' ni yn ymateb i anghenion yr unigolyn yym na ddim ryw blancad ydi o bo' ni'n edrych ar bawb yr un un ffordd 'lly. Yym felly dyna dyna be' 'di'r cychwyn i ni yn gofal 'lly. Ie a dwi dwi me'wl bod y yy ma' mae'n ei gyfrifoldeb arnon ni fel darparwr hyfforddiant beth bynnag i fod yn siŵr bo' ni'n cefnogi dysgwyr mewn ffor sydd yn addas i'w anghenion n'w a wedyn mewn fel ma' Enid yn deud pan 'dyn ni'n cofrestru unryw yym brentis o'r newydd 'dyn ni yn gneud yym profion yn swnio dipyn bach yn ffurfiol ond, on, profion ydyn nhw ond maen nhw yna i helpu ac adnabod y, y, y llefydd mae rwy'n isio y gefnogaeth ychwanegol yna. Dyn nhw ddim yna i weld be mae rwy'n ddim yn gallu wneud er mwyn ni gael wneud e, ond maen nhw yna i, i ni weld pa help ychwanegol da ni angen roi i unrhyw berson gan ddibynnu ar beth yw anghenion ychwanegol nhw.
Dwi'n meddwl hefyd da, i fynd ymlaen o be oedd Enid yn deud, da chod mae yna rei'n dod o'r ysgol ac yn deud da chod bod nhw wedi cael eu profi bod nhw efo dyslexia neu rhywbeth fel allu. Um, ond do fatha profiad sydd gen i, da ni wedi cael pobl yn dod ato ni sydd heb sydd wedi mynd trwy'r ysgol i gyd a heb ddeud dim neu heb wedi gael y cefnogaeth odd ar ga'l 'lly yym so 'dyn ni 'di ca'l y lle 'dan ni'n gyrru nw amdan y profion a wedyn am bo' ni wedi sylwi a wedi trafod o efo nw fatha o ma' 'na rwbath bach yma dwi'm yn me'wl bo' chdi rhy gyffyrddus efo gneud neu t'o' ella 'dach chi'n sylwi bo' nw ella'n cymyd mwy o amsar dych ch'mo' ma' 'na lot o betha gwahanol does? A 'dan ni dal yn dysgu yno fo ond 'dan ni bob tro'n pwsho iddyn nw ga'l y prawf 'ma wedyn iddyn nw ga'l yr help ma' n'w angan. A d'ych ch'od dysgu nw ag asesu nw mewn ffor gwahanol d'ych ch'od ella neud o mwy ar lafar na gwaith ysgrifenedig a ballu. Yym efo hair trusting yn enwedig mae o fwy visual fatha learning dydi so trio neud o fela mwy a siarad drwddo fo yn lle bo' bob dim ar bapur lle ma' nw'n gor'o' refaisio hefyd so jyst trio gweithio efo'r dysgwr 'na 'dach ch'mo' ma' 'na petha bach dwi 'di even pigo fyny ar YouTube a ballu neu pan o'n i'n Ee Pee Gee See efo revision efo post-its yn bob man yn lle bod o'n un llyfr i ddysgu allan o. So a 'dach ch'od 'dan ni'n dysgu wrth fynd so 'dan ni bob tro'n cymryd adborth gin y dysgwr 'na o be sy'n gweithio iddyn nhw neu be ddim neu wbath 'dan ni heb 'di drio o blaen so ch'mo' ma' powb yn wahanol a mae o'n massive dydi?
D- 'di o'm yn jyst un peth 'lly so...
Na ma' hynna'n wir a dwi meddwl be- ma' ma' mor bwysig i ddeud 'dyn ni'n d- dwi me'wl bo' fi'n siarad amdan pawb ohonon ni fan 'yn 'dyn ni wir yn trio gweithio hefo be' ma' pobol yn gallu neud ddim be' ma' nw ddim yn gallu neud a a a a dathlu hynny yn hytrach na meddwl achos ma' pawb yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol a ma' pawb efo donie a chryfdere a sgilie gwahanol a wedyn ma' nw'n deud 'dan ni isio adeiladu a chware i gryfdere pobol a helpu lle ma' angen yr help ychwanegol yne fel bo' pawb yn gallu llwyddo. Oes yna rhywbeth arall, Clare?
Wel dwi'n meddwl 'dyn ni 'di trafod dipyn amdan yym pa yym be' 'dan ni'n neud i goroesi yym yr yr sefyllfa sgynnen ni ar hyn o bryd trwy defnyddio yy gwahanol technoleg fel y Zoom a'r a'r Facebook lives ond yy 'da ni... o- oes 'na oes 'na unrhyw beth 'da ni yy angan siarad am dan ynglŷn â hynna yym parthed dechra nôl ym mis Medi yym ydan ni'n rhagweld unrhyw newidiada ma' hynna'n pwnc trafod i i bobol s- fydd prentisiaetha dal i bwrw 'mlaen fel arfar?
Wel dwi dwi'n meddwl ar y funud 'dan ni'n dal i recriwtio prentisiaid newydd mewn lot o gwahanol llwybrau 'dan ni'n cynnig ynnyn nhw achos ma' ma'r cyflogwyr yn dal yne, ma' nhw'n dal i recriwtio so ma'r cyfleoedd yne i brentisiaid newydd a dwi'n meddwl fel 'dan ni 'di drafod yn eitha eang bore 'ma ma' pawb 'di addasu yn y cyfnod tri mis dwytha ma. Di o'n dri mis? Mae'n dri mis a mwy o wan yn dydy. A, a bod, bod ni wedi dysgu cymaint yn hunain yn y cyfnod yma o sut i ddefnyddio technoleg ac ystod reit eang o deg, dechnoleg. Da ni'n defnyddio Google Suite, fatha Google Classroom, Google Meet, Hangouts, WhatsApp, yym Facebook, 'dan ni'n yn defnyddio... Ma' pobol yn gweithio ar 'u ffôns, ma' nw'n gweithio ar laptops, 'dan ni'n defnyddio unryw beth sydd gynnon ni, 'chos ma' pobol efo offer gwahanol a 'dan ni'n addasu i neud i be' sgynnon ni weithio er lles gore' y dysgwr. Bydden ni yn cario ymlaen, da ni'n gweithio ac yn monitro uh, yn ddyddiol beth sy'n digwydd um, o ran canllawiau i sectorau gwaith gwahanol a sut mae hynny'n agor i fyny'n ara deg, ac wrach bod ni'n bach mwy ara deg yng Nghymru lle mae rhai sectorau yn agor i fyny, ond dwi'n rhagweld mae agor y byddan nhw ac y byddan nhw eisiau bobl i weithio yn nhw a mi fydd y cyfleoedd yna yna. So fyswn i'n awgrymu unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud prentisiaeth i gysylltu hefo ni, i drafod be maen nhw eisiau gwneud, a mi wnewn ni'n gorau i, i ffitio hynny ymlaen. Dy hynna'n ddigon i, i ateb y cwestiwn yna. Ie, mae hynna'n wych, mae hynna'n wych. Mae jyst un sylw arall dwi eisiau gwneud, os, os cai. Achos mae di'n haro fi yn ystod, ystod y sgwrs ma. Mae dim ond merched ydyn ni ar y sgrin ma heddiw yma. A dydy hyn, dwi'n meddwl mi neb fynd o yma sy'n gwrando yn meddwl, o, oh, dwi'n mynd i fanna, achos os yw'n dynion yna o gwbl yn gweithio yn y busnes app llan llannau yma. Dydy hynny ddim yn wir chwaith na chdi. Allwch chi, allwn ni jyst gael rhyw fath o syniad o um, o faint o o o o o ddynion ifanc a a a a hogie sy'n gweithio yn eich meysydd chi s- yy be' 'di sut ma' hynna'n gweithio o fewn sector? 'San ni'n jyst yn mynd rownd y sgrîn yn sydyn i bobl ga'l syniad o sut o- os o'n i'n fachgen yn gwylio hwn ŵan sut 'sa chi'n denu fi i fewn i'ch meysydd chi gan ystyried ma' dim ond rw hen ferched sgynnon ni ar y sgrîn yn fan 'yn o flaen pawb. Nâi gychwyn efo Enid os gai plîs. Wel, yn bendant yn y maes gofal, mae ganddo ni dipyn o uh, brentisiaeth sydd yn, um, yn ddynion yn dod i mewn i'r maes, a dwi'n meddwl yn, yn, y, gofa, yn y cartrefi gofal, um, mae yna lot o um, ddynion yn gweithio a maen nhw'n dod atan ni neu cymwysterau. Um, felly mae'r maes gofal yn y faes sydd, sydd yn cynnig lot yr un un cyfleoedd i, i ferched a dynion. Da iawn, falch o glywed. Beth am gofal plant, Wendy? Os, gen, os yna lot o, o fechgyn a dynion yn, yn gweithio yn y sector yna?
Mae yna fwy o dynion yn gweithio yn y maes iechyd a gofal plant a phobl ifanc. Um, am gen i lot o ddysgwyr sydd yn dynion, a a yy dynion ifanc, 'dan ni wir angen hogia o'r ysgol a dynion feddwl am dŵad i fewn i maes gofal plant yy o ran gofal plant yym ar y cwrs chwara', cwrs yym children's care learning, play and development, plîs dowch 'c'os 'dach chi'n dŵad â persbectif wahanol ar chwara', 'dach chi yn edrych ar y Risgiau a pethau yn wahanol, mae gennych chi rywbeth extra i gynnig a 'sa'r pobl yn snapio nhw i fyny os fysa dynion a bechgyn yn dod ato ni? So dwi'n meddwl bod hynny yn werth i ddeud. A Laura, nes di sôn amdan cyrsiau, um, dim bod ni isio um, stereotypio, ond barbwriaeth a pethau fel un hefyd. So mae, os, faint o hogia sy'n gwneud cyrsiau trin gwall a, a harddwch gyda chi? Yym gynno ni ryw ugian i gyd efo'i gilydd sy'n gneud yym barbro fwy na dim 'lly ond eto fatha o'dd Wendy'n deud 'dan ni'n annog yym hogia i neud y trin gwallt hefyd ma'r salons wrth 'u bodd efo hogia yn gweithio 'na ma' nw'n dod a fatha rwbath gwahanol i fewn yna 'lly yym sgennon ni ddim staff fatha trin gwallt a harddwch sydd yn ddynion yym ond pwy bynnag sydd i ddod aton ni yn y gorffennol 'di o'm bwys gennyn nw o gwbwl dych ch'od fatha ma' nw'n ga'l 'u trin fatha powb arall a 'dyn nw'm yn gweld dim byd fatha yn rong efo fo 'lly. Yym 'dyn nw'm yn poeni on' ma' 'na ddigon o hogia ar y cyrsia 'lly 'dych ch'mo' ma' n'w 'di cymysgu rhwng genod a hogia so na ma' nw'n fine. Yndi.
A swn i'n dychmygu hefo lletygarwch ac arlwyo ac ati 'fyd ma' ma' ma' cyfleoedd i unryw un o'n rheina. Oes, yym ar hyn o bryd m- 'dan ni'n 'dan ni'n gweld bod yn y gegin ma' 'na m- fwy o ddynion yym ond eto ma' 'na lot fwy o ferchaid yn dod trwadd ers o'n i'n gweithio yn y gegin flynyddodd yn ôl yym a print a haws ma' 'na fwy o ferchaid ond eto ma' 'na fwy o ddynion yn dechra dod i fewn i hwnnw 'fyd so ia mae o'n I'r wyn ti isio yeah. ti isio gwneud rili. Really.
Yeah. A, a dio rhyw fath i ti Glenda, mae, mae, mae, mae dynion yn gweithio rhyw fath yn y sector? Ie, yeah, dos na'n problem efo ni yn sector ni. Mae yna ma hanner a hanner, dwi'n meddwl, o ddynion a'r mechrau yn neud y, y swydd lefel 2 i fyny i'r top, i'r lefel a uwch. Mae nhw'n uh, hanner hanner, dwi'n meddwl, efo'r dynion. Ie.
Dwi'n meddwl bod o'n neges bwysig i roed hynna, achos os o'n i'm eisiau neb cael cam argraff jyst am bod hyd yn ferched ar y sgrin. Mae... Mae dy chodi dorri ar draws um, sori ded, achos yna ni siarad gyna fo, especially dynion o'n di bod adra methu mynd y 3-4 mis heb dorri gwella, maen nhw wedi bod, swn i feddwl, yn potsian mwy na be mae genno dwi wedi bod yn neud. So, ella bod hwn ydy'r amser iddyn nhw feddwl, dach be, dwi'n rili, really, really da neu hyn, neu dwi'n rili really ffansio mynd i fewn i dorri gwella. Yym a 'dych ch'o' mae o'n gallu bod yn hollol wahanol i be' ma' n'w 'di bod yn gneud o' 'na hogyn o'dd yn gwithio 'fo fi blynyddodd yn ôl yym dwi cofio cleient yn gofyn iddo fo o t'god hyn oddach chdi isio neud yn gadol ysgol o na mynd i'r army ond o'n i 'di torri 'mhen-glin so dwi 'di dewis trin gwallt ynde? So ma'n gallu hollol fflipio drosodd i rwbath dych ch'mod lle bo' n'w rioed 'di ca'l diddordab yno fo gynt a bo' hyn 'di neud n'w sylwi so... Yn hollol.
...ia. A dwi'n meddwl ma' efo unryw beth yym mewn bywyd peidiwch a jyst cymryd yn ganiataol ma' fel 'ne ma' 'dach chi 'di feddwl mae hi. Ma' ma' mae cadwch 'ych meddwl yn agored a m- a fel 'ne swn i'n croesawu unrhyw un o bob gallu o bob lliw o bob llun o bob rhyw a ag ati jyst i i i ymuno hefo ni ag a fel deud os 'dach chi os 'dach chi'n timlo bod hwn yn ffor sy'n siwtio chi o ran dysgu a meithrin sgiliau a cymwysterau, wel, fyswn i yn awgrymu i unrhyw un uh, ystyried prentisiaeth. So dwi'n ymwybodol bod ni wedi bod wrthi am awr rwan, coeliwch na beidio. A dwi'n dwi meddwl bod fi, oni bai bod yna rhywbeth arall wedi dod i fewn o ran cwestiynau yn frys, mi na i gloi, Claire. Na, does dim byd arall, a ella pan dach chi'n cloi rhian wen ella sa fo yn syniad jyst roi hysbys fa- bach i cyflogwyr 'c'os 'dan ni heb sôn am dan be' os os ydach chi'n cyflogwr sydd yn yn dilyn y rhaglan 'ma bora 'ma yym jyst su' be' be' ma' nw angan neud os ma' nw isio wir isio cymyd prentis ymlaen ella bod o jyst werth cynnwys hynna pan dach chi'n cloi. Ie, diolch yn fawr Claire am y atgoffa fi. Mae hynna, dyn ni wedi sôn chydig bach amdan gyflogwyr a'r gwaith pwysig maen nhw'n wneud i gefnogi, i, i gefnogi prentisiaid sgynny ni ar yn llyfrau, ond mae o'n hollol wir. Dyn ni mewn cyfnod anodd, mae, dyn, dyn ni eisiau i gyflogwyr ystyried cymryd prentis fel y ffordd o ddod â pobl newydd i fewn i'w busnesau nhw, ffordd o fuddsoddi mewn person ifanc neu person newydd i'w swydd o fewn i'w sefydliad nhw. Mae o'n ffordd gallwch chi gymryd person ymlaen. A mae hwn yn wir hefyd i berson ifanc sydd eisiau mynd i siarad efo cyflogwyr. Dudwch hyn wrthyn nhw, Os dych, os ydyn nhw'n cymryd person ifanc ymlaen fel prentis, mae'r hyfforddiant maen nhw angen ar gyfer cyflawni'r brentisiaeth yn dod i gyd yn rhad ac am ddim. Mae'r profiad yna ydyn ni yn gallu rhoi fel coleg i gefnogi y person ifanc a cyflogwr yna yn dod yn rhad ac am ddim i chi. Yng Nghymru mae prentisiaethau am ddim yn bwysig ofnadwy. cofio hynna. Ac yn, pan ddech chi'n ystyried bod prentis yn hyfforddi am deunaw mis o leia ac yn aml yn hirach na hynny, mae gwerth yr hyfforddiant yna wir yn werth i gael. So mae o yn, yn rhywbeth gwerth chweil o safbwynt cyflogwr ac o safbwynt person ifanc. Ond i gloi, swn i'n deud, mae lot hwrach o bobl yn meddwl bod prentisiaeth mond ar gyfer y bobl ynny hwrach sy'n mynd llwyddo cystal yn yr ysgol. Swn i'n deud nad ydy hynny bendant ddim yn wir. Gobeithio bod chi wedi clywed bore yma bod yna brentis, bod yna brentisiaeth i unrhyw un, diolch yn bwys pa faes maen nhw eisiau hyfforddi yn efo. Mae gennym ni sesiynau eraill yn rhedeg sy'n ymwneud efo sectorau gwahanol ac ati, ond mae yna lwythi o brentisiaethau sydd ar gael i chi. A maen nhw ar gael i'r bobl ynni sydd isio dysgu drwy weithio, sydd isio gweithio'n galed i wneud cyfraniad yn y gweithle a gwella'u hunain drwy y cymwysterau maen nhw'n gael. Dydy o ddim yn opsiwn hawdd, um, ond mae o ar gyfer pobl sy'n dysgu mewn ffordd wahanol a sy'n eisiau gwneud y gwahaniaeth yna. So, os da chi'n meddwl bod hwn yn siwtio chi, bod chi'n gyflogwr neu'n berson ifanc, plis cysylltwch efo ni ar wybodaeth. Gobeithio da chi'n weld ar wylod y sgrin ac mi wnewn ni bob beth fedrwn ni i sicrhau bod gennych chi uh, leoliad prentisiaeth uh, sy'n siwtio chi.